Agrada mmra fam. Sɛ wɔse wɔasesa a wonyae saa nkwaseadeɛ no. Sɛ obi ne ne nya asɛm a, ɔmfiti prɛko pɛ mfa mma ɛ. Hwɛ social media yi a ɛda hɔ yi. Bla! Meka kyerɛ wo sɛ social media no yɛ ade papa a ɛboa ma obi a wɔbrɛ, obi a ɔda mpokyerɛ mu, obi a ɔda amanneɛ mu ba social media a, ɔnya mfasoɔ firi social media so. Nso hwɛ deɛ asɔfoɔ bi ne akɔmfoɔ bi mu ama social media ayɛ. E, e, enni kwan sɛ woba social media no so because ɛyɛ atɛmdidie, mm. nkwaseɛ keka, animguaseɛ, obi sɛyɛ, obi ahye aseɛ, wo nua asɔfo koraa yɛ adeɛ na nyɛ na wopɛ sɛ wokyerɛ ma wo nua no ho sɛ asɛm a ɔkaeɛ no wanka ne yie ba ne sa mo ɔnka saa ɛma yɛn asɔfo yɛne mmagu ase a ee na asɔfo no bɛtake o mm. enti sɛ wonyɛ kristoni sɔfo a wote nyame ase a na wo so kɔre prime
matena ase ɛwɔ smart ghana tv me din ɛne mr pillow sɛ wofrɛ mr pillow a mɛbɔ adwo so sɛ fa sunie na da so nsɛm bi a ɛbɛka no wɔ smart ghana tv wobɛnya adesua adeɛ afiri

Medical, pedical, fedical, papacal ne adeɛ no nyinaa no woyɛ ɔbaa na sɛ wo ho nyɛ faa ɛyɛ a na boys no hu a na ɔmo dwane. Woyɛ ɔbaa na wo nnim sɛdeɛ wo bɛ siesie wo nsa no ne wo nan. Woyɛ bɛɛma nso na sɛ wo ho nyɛ faa ɛyɛ a na mmaa no nso hu a na ɔmo dwane. Wo nsa bɔwerɛ no afu dodo na wo de kɔpɔ ɔbaa ɔhu a ɔbɛka sɛ wo ndi wo ho ni. Frɛ Little Beauty Paris na wɔnsiesie wo na wo ho nyɛ fɛ. Ohun, ɔbaa no koraa hu wo nsa bɔwerɛ no, anaasɛ barima no hu wo nsa bɔwerɛ no, ɔbɛka sɛ, Ah, ɔbaa yi di ne ho ni, barima yi di ne ho ni, na mmom wɔatumi aka abom na wɔabɛtumi abɛyɛ ɛyɛ ne kunu. Frɛ Little Beauty Paris, wɔwɔ takoradi. Wopɛ sɛ wɔba baabi a wowɔ biara no a, wode buku wɔn. Sɛ wo na wopɛ sɛ wo nso kɔ baabi a wɔwɔ no a, wo nso buku wɔn na wɔnyɛ wo mother kɛw ne wo father kɛw ne wo papa kɛw ne wɔn. Frɛ wɔn 0543164255, 0543164255, na wɔmfa wɔn di nsawosoɔ na wo nso wombɛyɛ ɔbaa sima anaasɛ papa sima. Ɛnnɛ yɛbɛka nsɛm bi wɔ Smart Ghana TV. Woanim sɛ Smart Ghana TV yɛyɛ smart. Nsɛm bobɔ ba na sɛ yɛantwe ambɛn na yɛanhu sɛnea asɛm no poma si bere a na sɛ yɛn adwuma no yɛyɛ no yɛnyɛ no yiye. Dɔkta Owusu-Bempah, Dɔkta Dɔkta Dɔkta Dɔkta Owusu-Bempah abɔ po nnua abɛkɛse, abɛkeka nsɛm wɔ Christianity. Kristofo yɛyɛ dɛn? Anaasɛ Kristofoɔ, wɔyɛ dɛn? Ɛyɛ sɛ woyɛ nyamesomni anaasɛ woyɛ sɔfoɔ, woyɛ sɔfomaame a wobɔ dua te saa anaa? Bible kura ebi wɔ hɔ, na Bible no, ebi wɔ hɔ no, Ngyinaso bɛn na ɔkaeɛ? Ndɛ Prophetess Mama Faustina wɔ ha sei a yɛde no bɛtwetwe nkɔmmɔ wɔ Smart Ghana TV. Na wakyerɛ mu a yɛate aseɛ. Mama yɛwɔ ma kɔ aba Smart yɛde ba Smart Ghana TV so. Medase me nua bɛma. Ajagura dɛ sɛ ɔbɔ bu boot a wonte ɔho. Dabi ɛneɛ menkɔ.
Ɛɛ trɛndi boot a ajagura dɛ sɛ ɔkye wo a ba paapa w'ani so bi a. Nyame ma na koterɛ.
Mama anɔpa yi deɛ yɛba wo nkyɛn ɛyɛ bɔne. Nsɛm bi rekɔ so wɔ Christianity mu a wɔabɛyɛ Nyame anim pɛyɛ a wonnim sɛnea Nyame adwuma teɛ no. Yɛpɛ sɛ wokyerɛ mu a yɛahwɛfoɔ te nneɛma bi ase. Owusu bɛmpa abobom dua abɔ abɛ kɛse abɛ kɛse kɛse a ɛyɛ Agrada mo. Nyamesom no a Agrada sɛ wɔbɛsom na wɔbobɔ no dua anaasɛ wohu no sɛn?
Medase, me nua bɛma. Deɛ ɛdi kan yɛmfa aseda ma Nyame na yɛnkyea yɛahwɛfoɔ. Awurade eh, adom na ama ɛnɛ nso yɛasan hyia. Wobisa me a mɛkyerɛ mu kakra. Eh, yɛkɔ Bible mu koraa no a, yɛhu sɛ Onyankopɔn mpɛ bɔne. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ bɔne so akatua ɛne owuo. Enti sɛ obi abue n'ano bɔ obi dua a, ɛyɛ different than sɛ wodome obi.
Yɛwɔ yɛwɔ duabɔ ɛne ɛwɔ nnome nsɛm.
Ɛnyɛ sɛ meyɛ sɔfo nti but yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ Bible mu. Mm. Sɛ wokan Exodus no a, according to Moses, Na Awurade soma Moses sɛ ɔnkɔ Misraim nkɔyi Israelfoɔ mmra. But yɛmmisa sɛ, ɛyɛɛ dɛn na ɛmaa Israelfoɔ kɔhyɛɛ Misraim ase? Na sɛ ɛnome bi adi kan wɔ Israelfoɔ so ama Awurade nkɔmhyɛ aba wɔ Bible no mu sɛ mo, mobɛkɔ nkoasom mu mfeɛ aduosia akyi ansa na Awurade bɛsoma Mose se sɛ ɔnkɔyi wɔn mu firi nkoasom no mu mmra. Yemmisa sɛ, deɛn na Israelfoɔ yɛeɛ? Onyankopɔn nnome baa wɔn so. Na Awurade asɛm ma mete aseɛ wɔ Isaiah nwoma no mu sɛ, wɔse sɛdeɛ moaka bɔne ama bɔne aduru me Awurade m'anim no, saa bɔne no ara na ɛbɛba mo so. Enti obi a ɔka bɔne to Nyankopɔn nipa bi so no, sɛ saa adeɛ no nyɛ nokorɛ a, deɛ waka no, ɛno ara na ɛbɛba nipa no so. Pillow deɛ meka no wate aseɛ. Yɛmisa sɛ ɛɛ owusu bɛmpa anaa sɔfo no saa na mo fɛ nation prophet no ofiti yɛ ano ɔdome yɛ. Nation deɛ nti mo ho sɛ ne nsa aka deɛ kɔsi na ɔne ɔne ɔpa nyame nyame na bɔ nipa aba so nti sɛ sunsun nyame abɔ n'aba so a ɛnfa ho ne deɛ nipa bɛka deɛ meka no wate ma seɛ sɛsi a mimi ti wei ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛdɔ me Obi koraa bɛte sɛ meyɛ prophetess no, ɔbɛka sɛ, mm, gyae, wɔyɛ sɔfo da bɛn? Nso so na Nyame ayɛ me kɛse asie, afei na wayi me apue. Deɛ meka no, emu da hɔ mbo. Nti yɛ papa no ɛnome nsɛm no a ɔkaeɛ no, ɛyɛ deɛ nipa bi aka ato ne so na ɛnyɛ nokorɛ. Na papa no pɛ sɛ ɔma nipa nyinaa hu sɛ, Asɛm a nnipa nsɛm a ɛsii kan ɛnte saa, na mmom ɛwɔ sɛ me meyɛ biribi de sua me ho ɛma nnipa nyinaa hu deɛ meka no wate aseɛ sɛ Israelfoɔ ɛka bɔne ma no duru Nyankopɔn asom no sɛ Onyankopɔn anyɛ biribi ama wɔn mu ahu ama wɔn ankɔ saa nnome no mu a ɛnka wɔn nyɛ Nyankopɔn ni pilo eh,
mena meka mekyerɛ wo wokan Bible no a Time no nti, yɛmfa ɛberɛ no bebree. Wɔse sɛdeɛ moaka bɔne ama no aduru me Nyankopɔn m'anim no, saa bɔne no ara na mɛma no aba mo so. Woate m'aseɛ? Mo. Enti sɛ obi ka bɔnesɛm to obi so, anaa obi gu obi anim ase a, ɛwɔ sɛ nipa no tumi bɛyi ne ho ano. Because, Martha, sɛ wogye din a, baabi a wagye din aduru no, yɛsɛe wo a, yɛsɛe wo tena hɔ. Mister Pillow deɛ meka no wate ase. Obi betumi asɛe wama before nipa no betumi ehu asɛm n'ani so. Asan behu sɛ ah sɛ nte saa no ne yasɛe wa wi. Eti papa no ɔde ahometeɛ ɛne ahome ɛsɛ ne ho mete. Ɔwɔ sɛ meyɛ bibi ma me viewers Anaa m'asɔremma, anaa wɔn a etie me, anaa mpanyimfo a egye me tom no, wɔhu sɛ me sɔfo a owusu bɛmpam me yɛ innocent. First of all, ma mimmisa question baako wɔ wiase afanan nyinaa. Mibisa agradaa, na mabisa saa boy no a ɔkɔtena Natu TV no, yɛfrɛ no sɛn? Oguana.
Dabi. Eh, eh, Manasi. Manasi. Mibisa Manasi ni agradaa one question. Mm. Sɛ, Tama Nna Manase kɔtsenaa owusu bɛmpa nkyɛn. Ntsi Manase no onnyim dɛ owusu bɛmpa ne naana bena ɔtwe mpena no a? First question, Mibisa aber a dza sɛ Tamar na wɔtsena ne TV station no so na wɔ praise owusu bɛmpa sɛ ɔyɛ ne nation prophet no na wɔdze owusu bɛmpa twa ɛɛ ɔpam boɔ mpoa no mibisa aber a dza sɛ no onnyim sɛ owusu bɛmpa bɔ adwaman anaa? Hwɛ ewiase Bible sɛ deɛ ɔbɛtutu fam a ɔde bɛhyɛ hɔ no ɛbɛpue. sɛ wodua bɔne a bɔne no bɛfifi ama atwa bɔne na wodua me ba wodua papa nso a papa no bɛfifi ama atwa deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ nyinaa ne sɛ sɛ wodɔ obi na sɛ wonim sɛdeɛ nnipa no si te a sɛ obi bɛsɛe nnipa no akyerɛ wo a ɛni ka nye neɛ yɛsɛe no akyerɛ no ɛni mo
wonim nnipa no dada Sɛ me menim wo nim me a, wontumi mma mɛyɛ me interview. Wontumi mma mɛbusu m'anum. Sɛ wate aseɛ, saa sɔfoɔ bebree na wɔ ha. Ɛna wafa me number. Ɛna wobɛn me no nso woahu sɛ ɛɛ bi a nimdeɛsɛm ne nyansasɛm bi wɔ m'anum. Enti ɛwɔ sɛ wobɛn me. Seesei a mebɛgyina na mereka asɛm bi akyerɛ me viewers na ɛde problem bɛbrɛ wo a, wobɛsan aba me ha bio? Womma ha bio. Enti Agradaa ne Manase no, first na na wɔn na wɔwusu bɛmpa no ayɛ sei no. Enti na wɔnim sɛ saa na na papa no te anaa? Enti ɛnnɛ ne wɔn bɛhu. Hwɛ, wɔnyɛ biribi yie. Nnome nsɛm na papa no aka no, me, Sɔfo Maame Faustina, Prophetess, meka akyerɛ wɔn afa kasafidie wei so sɛ nnome no, ɛbɛyɛ adwuma. Me na meka mekyerɛ wo. Nnome no bɛyɛ adwuma wɔ wɔn so direct. Tie me. Bible sɛ deɛ ɔnim papa a wanyɛ no, ɛyɛ ne bɔne. Enti nnɛ wo ma no ase wonim sɛ papa no yɛ adwamanfo. Ɛna na yɛpɛ wɔ kun no wodwane kɔhyɛ ne nkyɛn. Na nim sɛ papa no ɔpɛ mmaa. Ne mpena ne Nana Brown. Ɛna wo sɔfo a wo sɛ woyɛ Manase. Wo nso sɔ Nana Brown so ɛne no kɔ Owusu Bɛmpa nkyɛn. Na ɛsɛ mo plɔtoe sɛ mokɔ papa no nkyɛn na mabɛn no na ɛkɔduru baabi a moayi no ase akonnwa. Hwɛ! Deɛ ɔgyina hɔ no ɔhwɛ yie na wanhwe ase. Papa no wɔyɛ Nyame nipa no ɛnyɛ nɛ but sɛ Nyame nipa bi ɛɛkye a wo nua Nyame nipa na ɛbɛtene no wohu sɛ ɔhyɛ nkɔm bi faa vice president president ho vice president ɔhyɛ nkɔm bi faa ne ho ɛma me bɛ me bɛ condemn hɔ kakra ɛno nkyerɛ sɛ metan wɔ wusu bɛmpa nneɛma bi kɔ so a kristofo ɛwɔ sɛ yɛtumi nya akokoduro ɛbɛn ne mu ɛbɛka nokorɛ no so wate aseɛ mmerɛ bi nkyɛn mu a na ɔwusu bɛmpa sosɔ agradaa so no me ma dwene mu ɛne makoma mu deɛ mehu sɛ hmm. ɛyɛ dɛn ara a biribi bɛsi sɔfo ɛɛ pilo na menim sɛ ɛyɛ dɛn a biribi bɛyɛ dɛn Ah. me nua bɛma mm, na menim sɛ bibi bɛsi ɛfiri mm. sɛ ɛsum ne han ɛni twaka mm. Sɛ esum no ammebunkam mfa wo so a, hann no bebunkam afa wo so. Ɔte sɛ agradaa no a ogyina amena mu na ɔresu bɛmpa no kɔtwe no no. Agradaa no kyi ɔresu bɛmpa akɔ amena mu. Wogu obi anim ase amena kɔ amena mu. But agradaa no mepɛ n'asɛm. Mepɛ n'asɛm sɛ ɔyɛ me nua nipa te sɛ me. Sɛ bi obi yɛ kɔmfo a wanya aboa. Ba sista no wonhyɛ yie. Agradaa wonhyɛ yie. Agrada ɔnhyɛ yie. Me deɛ na menim sɛ me Mama Faustina a meteɛ yi, Agrada rekɔ prison na aba abɛsakyera. Ɛne nnipa nyinaa ntam ayɛ kama. Na nka wo koraa yɛ obi wowɔ w'ase meɛ kyere wo a, wokɔbaeɛ no wo problem no sɛn? Yɛ a wo ne w'awusu bɛmpa ne ne nkɔlaa bɛko. Ɛneɛ na Agrada wo nsakyera nwie. Aha no nti na na meka kyerɛ me nua bɛrima kwantabisa sɛ, sɛ obi ne obi nya asɛm a, yɛyɛ Kristofoɔ no, yɛnyɛ deɛ ne papa.
Yɛnkɔgyina fa nkɔgu obi anim ase anaa yɛmpamo obi. Yɛmmɛ nipa no mmra ɔbɛwura Christianity no mu wie, na deɛ wɔyɛ no nyɛ a, Yɛn asɔfoɔ no ara na yɛbɛka sɛdeɛ no ɔno wɔ wiase na asɔfoɔ bi no yɛ wiase nneɛma a wɔka no ɔba kristo mu a brada no ba kristo mu a wɔyɛ deɛ anya me mama fɔ se nam sɛ me ana mɛka
mɛka because me ma ne nfa ne se mpoa ɛna sɛ yɛ dollars
mama wakasa bebree o na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ mm. wosi owusu bɛmpa ɛyɛ dɔkta apostol owusu bɛmpa ne curses na ɔbɔɔ agrada no ɛbɛbɛm mm. ɛbɛyɛ adwuma.
Bible no nso ma yɛte aseɛ sɛ aduabɔ a ɛnni nnyinasoɔ no nyɛ adwuma. Me nuabɛrima, meda ase.
Yɛse aduabɔ a ɛnni nnyinasoɔ nyɛ adwuma. Mm. Aduabɔ a ɛwɔ nnyinasoɔ no, mm. ɛyɛ adwuma. Ɛno nti na me starte program no, mebisaa sɛ, mm-hmm. first of all, Manase ne ɔnim sɛ Owusu Bɛmpa yɛ adwamammɔni. Ɛna ɔkɔtena ne nkyɛn. Ɛma papa no de ne sika kɔhan hotel maa ne daeɛ. Enti aberɛ a daa ne ɔnim sɛ papa no kura subammɔne bi. Ɛna wɔwie yɛ ɔbɛtena ne TV station sɛ wɔyɛ nation prophet. Ebia na ɔnya hui. Ɔ ɔ wɔnya hui. Ebia na ɔhui sɛ papa no saa no. Na ɛnɛ yi na papa no ne nana bena atwe mpena anaa? Ɛyɛ nɛ? Ɛyɛ nɛ yi a me ne wo yɛ interview yi ɛna papa no ne nana ɛyi ɛyi nana bena atwe mpena. Metie Agrada ne nsɛm keka no mu a na ɔse Ɔyɛ ɔkɔto na na Brown wɔ Doctor Owusu Bempah ne fie. Ɔyɛ ɔkɔto no nti na ebi a ɔbɔ no suspect sɛ ɔde no twe mpena no. Saa na ɛyɛ a na Agrada yɛ ayi. Tie me, me nuabarima.
Metie wo paa.
Ewiase, wahu.
Wonnim obi a yɛnni ne ho adanseɛ. Bible koraa ma yɛte aseɛ sɛ ɛnni akagyinamu mma ɔhɔhoɔ. Okay. Wɔse ɛnni akagyinamu mma wɔ hɔhoɔ. Wotem aseɛ? Nipa a wonim no no, yɛnni ne ho adanseɛ. So far as Agradaa bɛtena ne TV station apraise papa no, atam hundred million old currency de akɔma papa no wɔ n'asɔredan mu, deɛ no, ɔnim papa no.
Wonim no?
Wonim obi a wonni obi ho adanseɛ? Enti sɛ ɛnɛ adaadaa bɛgyina hɔ sɛ papa no yɛ adwamanbɔfoɔ, wɔne ayi, Nana Brown twe mpena, ɛne ɔyɛ sei, ɛne wɔn na wɔwɔ no ase meɛ kyee no a, na wɔne no di agorɔ, na wɔnim sɛ ɔbɛyɛ wɔn ase ame akye no. Ɛyɛ animguaseɛ na wɔpɛ sɛ wɔgu papa no. Ba deɛ Nyame ahyira no no, obi ntumi mmɔ no dua. Me mete a meyɛ sɔfo sɛsie yi, asɛm a ato ɔwosu bɛmpɛ yi, ebi bɛtumi ato me. So ate aseɛ? Obi bɛtumi abɛn me na me me sɔfo maame mayɛ m'adwene sɛ ɔyɛ wiaseni. Mehoahoa no na magye no aba Christianity mu baa no ɔbɛhye m'ase. Wate m'aseɛ? Nyame kura ne ɛda n'aseɛ sɛ wɔn mu a wɔn plɔto saa adeɛ no yɛanka sɛ obi kura papa no kura akɔ repu obi yere. Nyame ne ɛda n'aseɛ. Sɛ bi afi na ɛbobɔ baabi ebi ebi ɛwɔ mu. Nyame ma ne ma saa. Nnome wɔ yɛ akɔ yi. Na nka sɛ no me na ɛnyɛ adwuma. Mama, yɛba back to nsɛm no, wohwɛ a agradaa no ne owusu bɛmpa no, ɛyɛ problem bɛn? Wohwɛ a ɛyɛ sources no fi he fa na ɛma agradaa tumi bɛka saa asɛm no? Meda ase.
Ɛkyerɛ owusu bɛmpa. Problem a ɛnam so a me menim yɛ sum ase adwuma ne sɛ, ɛberɛ a na agradaa ne Rev. Ɔbɔfoɔ issue no starteeɛ no, I think so sɛ Asɔfoɔ no bi baake Rev. Ɔbɔfoɔ
because of sɛ they are one. Christianity yɛyɛ baako. Ɛno nti na ɛduru baabi na asɔfo bi ne ne nua asɔfo di wɔn ho atam wɔ social media na ɛyɛ me ya. Sɛdeɛ na obi nim ne Rev. Ɔbɔfoɔ yɛ no na ɛha me because yɛyɛ Kristofoɔ a ɛwɔ sɛ unity koro yɛ ɛbam. Enti ɛkɔduru baabi sɛ, ei, Akristofo asɔfo, sɛ yɛansɔre ne amee ani amma yɛn ho so a, kɔmfoe bɛgu yɛn anim ase. Enti ɛyɛ dɛn ara a, Rev. Ɔbɔfo bɛkɔntate Owusu Bɛmpa. Na ebia Owusu Bɛmpa nso, ebia Kennedy, tete Kennedy nso bɛkɔntate Owusu Bɛmpa aka sɛ, ebia papa, yɛsrɛ wo, ɔbaa no, wo na wobɛn no, sei ne sei ne sei a ɛrekɔ so no, ogu asɔfo anim ase, Enti papa, mo ani mmra ho so. Ɛhɔ no, owusu bɛmpa bɛma n'ani aba ne ho so, aka sɛ, Ɛnneɛ, ma menkye me ho kakra, na yɛanka sɛ me na merepiapia agradaa. Me deɛ, sunsum mu ne m'akoma mu, saa na mehu no. Ɛnyɛ obi na aka akyerɛ me o. Ɛnyɛ obi na abɛka biribi ahyɛ m'ano. Me madwene, sɔfo maame, madwene na mekyerɛ mo. Enti sɛ ɛba sɛ owusu bɛmpa nso yɛ sɛ ɔretwe ne ho a, sɛ first na agradaa frɛ no two a, Ɛna ɔresivu a ɔresivu biem. Eti ekoduru hɔ no na sɛ problem bi besi a, agradaa no bɛ suspect sɛ, hmm, papa yi a megye ne di yi,
papa yi ne nsa wom. Fi sɛ nansa yi koraa deɛ ɔyɛ yɛ ne ho kyerɛ me no edi adanseɛ kyerɛ sɛ asɛm a ɛkɔ so papa yi onim ho bi. Ɔmo kye agradaa na agradaa ɛɛ ɛba ɔ ɛba social media sɛ ɛɛ ɔmo suspect sɛ owusu bɛmpa kan ho na ɔmo kye agradaa. Wɔde wɔn yɛ. Ɛno ho asɛm na meka no. Owu so bɛmpa ntumi nka ho firi sɛ owu so bɛmpa no ayi n'anim ama agradaa no. Tie me.
Mo, wayi n'anim ama no. Ɛna wɔnim sɛ agradaa no so yɛ obi a wɔwɔ sum mu. Obi a ɔwɔ sum no, ɔbɛtumi abɔ dua. So watema seɛ. Enti owu so bɛmpa ntumi nkɔ wurawura saa adeɛ no ase da. Ba deɛ ɛwɔ mu nie, ebi a no owu so bɛmpa nkɔlaa no, ebetumi ne obi adi nkɔmmɔ. Sɛ ebi koraa na maame no ɔba yɛ papa nkyɛn but yɛ papa mfa n'adwene nyɛ dɛn mma no na ɛhɔ no na ɛbɛma nnipa bi nso anya grounding sɛ ah sɛ papa no sere kyɛ maame no kwa deɛ a ɛnneɛ ebetumi yɛ pul ɛ ɛ pia no akɔ ama yɛ yɛ yɛate n'anum asɛm Ɔn sɛ wopusu no num a, ɛna wote ne kankan. Mama, wo kasa no mu, wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ Nana Brown ne Owusu Bɛmpa hyehyɛ hɔ deɛ, na ɛsɛ sɛ na Owusu Bɛmpa na ɔka kyerɛ Nana Brown sɛ ɔmma wɔn nkye Agrada, because Agrada ne nsɛm keka no pɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ Nana Brown na ɔyi ne to ma polisfoɔ no bɛkyee no. Nana Brown no,
wɔne ne maame na ɛyɛ adwuma, Owusu Bɛmpa ne ɔne Agradaa na ɛyɛ adwuma. Enti nyɛ Agradaa nsɛm nyinaa na Owusu Bɛmpa nim. But Nana nim Agradaa nsɛm bebree kyɛn Owusu Bɛmpa. Enti sɛsi a sɛ wo tamfo bɛn me a, na ɛno kyerɛ sɛ me ne wo tamfo na ɛkɔpia wato amena mu. Dabi. Nana Brown wɔn na ne nipa no yɛ adwuma. Wɔnim Agradaa na mo nsi berɛ bi a even ɛnɛ yi kura wɔ mu kun yi, ɔbɛtumi de abɛto dwa ama Agradaa ho akyerɛ no. Mm. Me na meka mekyerɛ. Saa. Mm. Me Makola a me ne no yɛ adwuma ɔna ɛbɛn me. Makola yi a mobaeɛ a ɔnenam ha yi, ɔno na ɛsiesiee office ha, ɔno na ɛsiesiee asɔredɛm, ɔno na ɛsiesiee me hall, enti ɔnim me secret private ayi bi a sɛ me menyɛ papa a ɔbɛtumi abɛ reveal secret. But nhyira nka Nyame nso sɛ menyɛ adeɛ bi a ɛyɛ bɔne nti no, meyɛ open ma Makola biara. Woate me aseɛ? Enti Nana Brown ne ne maame no asɛm no, ɛyɛ different than Owusu-Bempah deɛ. Owu so bɛba deɛ, ne yɛ ɔdɔ bi na ne ɔda no adi akyerɛ Agrada ha, ɛnyɛ tan. Sɛ woate m'aseɛ? Ɛna owu so bɛmpa no nso so ne problem a ne wɔ hɔ no, na Agrada no nim sɛ n'ano ɔden. Ɔbɛtumi ne ɛɛ owu so bɛmpa atamfo no abɛko adi nkunim. But ɔbaa no wantumi. Saa ɔbaa bi na ɔwɔ akwantuo mu no, ɛyi, Perpetua Donkor no, ɔboro Agrada no so. Ɔno nso na na egensi owusu bɛmpa ɛne ɔpam boɔ. Ɛno na ɛma abrada aba mu bi sɛ ɔbɛko ntɔkwa no. So wate aseɛ? Akristofoɔ na ɛko yɛn ntɔkwa. Wo kɔmfoɔ deɛ wosi mu sɛe.
So wate aseɛ? Nti wantumi no abɛgye w'anim gu aseɛ. Na sɛ akyire wo ne papa na wanya kesa, ɛmfa nkɔhyɛ papa no sɛ wobɛko ama papa na papa no ayi wo ama. Papa ne deɛ wasoma asɛ bɛko ma no sese meyɛ sɔfo a mete wei me mɛko a Nyankopɔn na ɛbɛko ko no ama me ɛnyɛ sɛ be wo kɔmfo a wote baabi anaa wo me baabaeɛ a wote baabi sɛ saa berɛ no deɛ na ɔnsakyera saa berɛ no a na ɔkɔ wo so bɛmpa ntɔkwa no nti na meka sɛ kɔmfoɔ no na ɔwɔ bonsam afa nti nyɛ ɔna abɛko nyame ntɔkwa ama no nti ɔno apere de ne ti abɛhyɛ adeɛ bi mu ama no ayɛ ɔhaw ɛne amane aba no so So woate me aseɛ? Sɛsi yɛ mete yɛ yi, na sɛ me makɔfa asɛm aba anaasɛ bi a mayɛ adeɛ bi a, me ne me Nyankopɔn na ɛwɔ sɛ yɛdi nkutaho. Me Nyame koko no wɔ sunsum na pia honam. Ɛnyɛ nipa ano ɔden. Ɛnyɛ nipa ntɔkwa. Ɛnyɛ dede no a yɛbɛyɛ no. Ɛnyɛ atam didie. Hwɛ social media yi ɛda hɔ yi. Bla. Meka kyerɛ sɛ social media no yɛ ade papa a ɛboa ma obi a wɔbrɛ, obi a ɔda mpokyerɛ mu, obi a ɔda amanneɛ mu, Ɛba social media a, ɔnya mfasoɔ firi social media so nso. Hyɛ deɛ asɔfoɔ bi ne akɔmfoɔ bi mu ama social media ayɛ. Ɛnɛ woba koraa na asɛ wofɛre. Woba na asɛ sɔfo koraa no, ɛnni kwan sɛ woba social media no so because ɛyɛ atɛmdidie, nkwasea keka, animguaseɛ, obi sɛeɛ, obi ahye aseɛ. Wo nua asɔfo koraa yɛ adeɛ na ɛnyɛ na wopɛ sɛ wokyerɛ ma wo nua no hu sɛ asɛm a ɔkaeɛ no wanka ne yie ba ne sa mo ɔnka saa ɛma yɛn asɔfo yɛne ma gu ase a ee na asɔfo no bɛtake o enti sɛ wonyɛ kristoni sɔfo a wote nyame ase a na wo so kɔreprae no hwɛ bi ga kwesi nkɔmhyɛ a nyame faa no so de baeɛ hwɛ de wo agradaa no ɔsi kasa sɛ ɛɛ Honhom fi na yɛde hyɛ nkɔm anaasɛ ɛɛ bad spirit bi na yɛde hyɛ nkɔm. Wo koraa wakɔ mogyae a wabɛhu Kristo no, wo koraa nso honhom fi mfiri w'anom mma. So woate me aseɛ? Ewiase deɛ ɛde yɛ wo a ɛnyɛ wo dɛ no, mfa bi nyɛ wo yɔnko. Sɛ asɛm a mekaeɛ deɛ Nyame faa me so bɛkaeɛ no, sɛ ɛyɛ papa, sɛ ɛyɛ bɔne, mese yɛmmɔ mpaeɛ. Ka ɛnyɛ bɔne. Nso hwɛ sɔfo bi no a na ɔte ne nkyɛn no, hwɛ commerce bi a na wɔn ma yɛmfa no sɛ agradaa nua bɔe no koraa deɛ ɔnyɛ ɔnyɛ sɔfo ɔnte kristo ase but wo agradaa no a wasakyera no ne sɔfo no a mote hɔ no hwɛ commerce a na mo ma so wate aseɛ nti mefa kwan nya wei so ɛto agradafo sɛ ɔmpɛ sɔfo papa ɛnyɛ saa sɔfo no ɔne wɔn tena ne platform so no bi ɔmpɛ sɔfo bi te sɛ ata Sɔfo Atta bi no a ɔhyɛɛ ne ho nkɔm sɛ ɔbɛsakyera no. Prophet Atta, ɔmpɛ saa asɔfoɔ nom bi no ɔmo nto ne fo. Evangelist ntumi nto obi fo ɛmma nipa no nfa nimdeɛ mu Kristo mu nimdeɛ. Evangelist biara wɔ ayɛ sɛ obi a wabɔ dam, ɔpreachi asɛ n'adwene nyɛ. Prophet anaa prophetess biara ɔhyɛ nkɔm a n'asɛm yɛ kekakekakeka but obi a ɔyɛ ɔyɛ Ɔkyerɛkyerɛni, Ɔkyerɛ Nyame Asɛm mu. Ɛnneɛ bɛtumi atu obi a wɔnnim Kristo fo ama no aba Kristo mu. Enti Agradaa wɔmpɛ sɔfo papa na wɔnkyerɛkyerɛ no Nyame Asɛm mu yie. Na sɛ Onyame prɔfɛsi bi ba anaa Onyame nkɔmhyɛ bi ba a, wɔhu kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛka no. Big Aquays, Ɔyɛ yɛ fans. Sɛbe woyɛ Kristoni a, wiase no tumi yɛ adeɛ ma w'ani gye ma wosere. Concert Party ne Agya Koomu, wɔn na ɛgyegye yɛn ani. Wo na wotwetwe Big Akwesi kɔ eh, eh, bɔne mu. Ka Big Akwesi obi ne ne ni asɛm. Nti sɛ nyame nam yɛ so sɛ yɛ da yɛ so sɛ yɛ nkɔmhyɛ ka wo deɛ ne sɛ o oh, ɛneɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ne yɛsrɛ awurade period. Mm. O bɛ kɔmande sɛ sɛ yɛ honhom fi o sɛ yɛ honhom bɔne o na wo te hɔ no wo sɛ wasakyera no honhom papa na ɛte wo mu. Ɛna woda so de saa wig no butu wo ti. Honhom papa na ɛwɔ wo mu, hua agra da wo mu. Ɛna ada so hyɛ tra. Me me sakyera a ɛbɛpem na menhyɛ tra da. Menhyɛ bi nso da. Because wokɔ Deuteronomy nwoma no mu a ɛwɔ hɔ. Ɔse mo ɔba nhyɛ bɛɛma adeɛ. Ɛno na wohyɛ de kɔ tena asɔre dɛm. Mama me ba o.
Anhwɛ ni obi bɛka sɛ ayɛ sɛ waka asan nso wasan atwe w'ano asɛn but ɛyɛ sɛ yɛ clear off na me yɛ ahwɛfoɔ te a nneɛma bi ase. Wobɛka saa Agrade a wasakyera a, wɔn yɛn di n'akyi yi na yɛn fa no mbɛ nyamesom mu. But sisi aha a ɔwɔ kasa, wohu no sɛ Agrade ɔnsakyera. Ne sakyera no a wasakyera no, ɔnsakyera mma mmɛyɛ sɔfo. Ɔsakyera gyae bɔne no a odi. Sɛ wotie me ne wo yɛɛ program no last month no mu no a, sɛ wotie nsɛm no mu a, mese ɛnyɛ nsakyeraeɛ ne sɛ wosakyera bɛyɛ sɔfo anaa wobɛyɛ evangelist. Na deɛ sɛ nka wiase nnipa nyinaa bɛsakyera abɛdi sɔfo. Wo nsakyera a wonsakyera baa Yesu mu abɛfa Yesu sɛ wo kra ne w'Agyenkwa, na woagyae wo nkwa si asɛm no a wotie no. Ah, wo anka no sɛ.
Manka sɛ wɔsakyera abɛyɛ prophet anaasɛ ɔbɛyɛ evangelist o. San kɔ m'akyi, kɔ Facebook anaa YouTube na kɔhwɛ. Mese ɔsakyera abɛfa Yesu sɛ asɔreba, abɛtena Nyame n'ase. Yɛnye ne mmerɛm. Menka sɛ wɔmɛyɛ eh, evangelist. Evangelist deɛ ɔkɔyɛ no wɔ he? Woahu obi a yɛwoo no a wɔnweaeɛ? Wɔse masɔre anante. Hmm? Wonweaeɛ a, me mesɔreɛ na mbɛyɛ sɔfo. Mekɔtena obi no ase eight good years ɛwɔ asɔfodie mu. Nipa a wɔtetee me so wɔhwɛ Smart Ghana TV wɔbɛhu me.
Mekɔtena obi no ase meyɛ tetee me. Mewie mesan kɔ Assemblies of God Bible School six months. So wɔtena aseɛ. Ɛnyɛ sɛ wokɔhyɛ tokuro mu akɔ Bible School. Sɛ obi ahu sɛ wasa sase ma kɔ Bible sukuu, na nnuro ne mmɔtɔ no a wɔde guu ne yam no, ɛno wayi apue ama yɛahye no awie. Ɔnyimpie wiei. Me deɛ na metu no fo sɛ ɔnyae kalabulem ne azaa no ne akɔm no na ɔmmra ne yɛn nyinaa yɛnkɔ asɔre na ɔmmɛyɛ m'asɔreba te sɛ deɛ me nso mete hɔ yi. sɛ wate ma seɛ nti sɛ woba a womma no sɛ wobɛhyɛ nkɔm ɛti na meka sɛ nyame mu obi ba yɛnsi no kwan bi sɛ obi anyi ne invitation but ɔwɔ sɛ wɔto ne bo ase na wonyɛ nyame nipa bi ma ne kyerɛkyerɛ no asɛm a wotena abɔnten ka a asɛm a wotena ka mena anim ka a asɛm a bie firi wɔn mu ba a obi bɛka sɛ wonim nyame obi bɛka sɛ wonwie pɛyɛ na yɛatete ne yie Ansa na wapue aba sɛ ɔbɛyɛ nyamedwuma. Alright sisia no agrada a ɔwosu bɛmpa akɛse no mama wo sɛnea woka sɛ aduabɔ no ɔbɛbam no wabɛyɛ nyame nim pii deɛ na ebia agrada te wo nka a anamɔn bɛn na ɔtu ɔsɛ fata a anka ɛbɛboa no cause ebia ɔbɛnim sɛ ɛbɛtumi ayɛ sa. Ɔwosu bɛmpa kɛse no a ɔkɛse yɛ ma ma me ma me nclear adeɛ wei me hwɛ adeɛ yɛka duabɔ a aduabɔ yɛ sɛ Moafrɛ anananom bosom a ɛnyɛ ewiase, ɛnyɛ nyame mu. Moafrɛ asenap ne kosua abɔ obi dua. So wate aseɛ? Mekum, mesɛe wo. But wei deɛ ɔtomee, ɔkɛsee. So wate aseɛ? Ɛno ne yɛ, me, me, mesɛe w'abrabɔ. Menku, But me ma biribi asi ama nipa nyina hu sɛ mo ɛna duabɔ nso deɛ mebɔ na maku na mewɔ busua ada ase
difference wom sɛ wate aseɛ obi social media sɔfo paa na wabɔ dua yi sɔfo paa ɛnyɛ duabɔ ɛyɛ nome waka nome ato obi so ɔde nome ato wɔn abrabɔ so ayɛ sɛ kaa ɛretwa mu traffic light ase na red light aso wastɔpo Wokɔ Sodom, Genesis, wokan hɔ a, wɔse Onyankopɔn somaa n'abɔfoɔ sɛ wɔn nkɔ Sodom and Gomorrah. Ah, deɛ wɔn kɔ te ka o. Na sɛ wɔn kɔ, na sɛ wɔn nya tene ne ni a. Edu hɔ deɛ ɛyɛ me dɛ paa, saa kote. Fa Bible no ma me na me mie ma wo. Saa kote ehyina mpo edu ɛyɛ me dɛ, wɔn wɔn kɔ hu mmaa na wɔn te ka hɔ. Saa.
Sɛ wate aseɛ. Wow. Yɛn kɔ Genesis hɔ no, yɛn hwɛ adeɛ bi wɔ Bible mu. Genesis chapter nineteen verse one coming down. Atifi asɛm no, ɔse Sodom ne Gomorrah aso. Enti, ɛberɛ no nti, ma me ɛsbɛni hɔ no kakra. Sɛ yɛhwɛ kwan yɛ Nyame faa so ɛma abɔfoɔ no kɔɔ Sodom sɛ yɛnkɔ na yɛnya tenenee ni a, ne yɛnsɛe ɔman no. Yɛn nisɛ sɛ yɛkɔɔeɛ no nti yɛnya tenenee ni. Ne yɛ Abraham ne wɔfa ase Lot ɛna na ɛwɔ kurom hɔ. Ɔte ma seɛ. But wɔn kɔɔ yɛ no. Ɛhɔ kura na mmarima no kɔ yere abɔfoɔ no kora sɛ wɔn ne abɔfoɔ no kɔ da. Sɛ ɔte ma seɛ. Mmarima mu. Mo.
Daa sɛ mmaa o.
Mmarima. Abɔfoɔ no yɛ mmaa. Mmɔfoɔ abɔfoɔ no yɛ mmarima. Okay. Ɛna sɛ mmarima ne mmarima da. Ah. Wow! Yeah! Saa na ɛkɔ yɛ no.
Me na meka me kyerɛ. That's ɔmo se ɛkɔ to ɔmo kɔ to eh, mmaa wɔ hɔ na. Mmaa wɔ hɔ, mmarima wɔ hɔ na na ekuro no akɔ yɛ adwamammɔfoɔ kuro. Mmarima tumi ne mmarima da, mmaa ne mmaa tumi ne mmaa da. So wate aseɛ? Nti wɔn ho abɔfoɔ no wɔn hu sɛ ɛyɛ mmarima adwamanfoɔ no a wɔn ne wɔn bɔ adwaman no bi. Nti wɔn kɔ yere abɔfoɔ no sɛ wɔn ne wɔn na ɛyɛ sodomfoɔ mmaa adwamanfoɔ no mo. Nti yɛn bisa sɛ adɛn na Nyankopɔn. Wamma saa adebɔnyɛfoɔ no a ɛwɔ Sodom hɔ no, wansakyera wɔn mu, na wasɛe ɔman no. Nti ɛduru baabi a Nyame abufuhyeɛ, ɛdome. Wohu sɛ Abraham bɛyi ne wɔfa se Lot kɔ no, wiase agyapadeɛ ne ahonyadeɛ nti, Lot twaa n'ani hwɛɛ n'akyi, ɔdanee deɛn? Nkyene sie. Nti sɛ nnipa bi a wɔnim Kristo na wɔbɛfa Kristo a, ɛwɔ sɛ wiase ahonyadeɛ ne apɛdeɛ no nyina ogyae to hɔ. Adɛn na ɛberɛ a da ɔsɛ so awieɛ no na nneɛma no a ɔgyegyeeɛ no ɔmfa nkyɛ ahiafoɔ? Menkaa sɛ ɔmfa nkɔ ma deɛ ɔgye firi ne nkyɛn. Adɛn na ɔmpia saa agyapadeɛ no nyinaa mfa nkyɛ ahiafoɔ? Wagye saa nneɛma no nyinaa atena so. Wosan bɛtena YouTube a, wo drɛse a, wosan nenam wo dan mu, ɛreteateam, ɛrehurihuri, ɛreyɛ te sɛ deɛ ɔwɔ wiase no. Ɔmpɛ sɔfo bi ma no ntu ne fo yie.
Ɛnwie pɛyɛ kakra wɔ mu. Ewiase kakra wɔ agradaa mu. Ɔmpɛ sɔfo bi a ɔte Nyame asɛm ase. Ɛnyɛ sɔfo a ɔkan Bible no kɛkɛ nanso wɔnte aseɛ. Ate aseɛ? Ɔmpɛ Nyame nipa bi na wɔnyae saa tra no a wɔhyɛ no. Eyelashes no koraa deɛ nɛ deɛ ɛm sɛ wɔgyae. Ne tiri nwi no a wɔyɛ ano ayɛ ne bebrebee na ɛsi ne napampa mu ɔnyae. Na wɔnni Nyame mmara nsɛm so. Ɔdrɛse ɔndrɛse te sɛ Kristoni na ano no a wɔato no gɔn no ɔnyae. Ne mma awerɛhohyehyɛ no ɔnnyae. Ɔmma Kristo so no nni n'anim kan ma obi a na ɔnim no wɔ wiase hu no aka sɛ, Ah, sista yi, wasesa ampa. Me nua no no, metu ne fo. Enti ɔwo so bɛmpa nnome no a wadome no. Wannome amma agradaa nko ara. Ɔdomee sɛ wɔn a ɛde saa asɛm no to ne so. Enti sɛ agradaa kaa bi a, Nnome no bɛkɔ ne so. Nana Brown kaa bi a, nnome no bɛkɔ ne so. Ma Nancy kaa bi a, nnome no bɛkɔ ne so. So wate aseɛ? Boys boys no bi aba a, wɔn keka nnipa ho nsɛm gu nnipa no mu ase na yɛde adidi. Nti sɛ papa no yɛ saa, next time wokɔka ne ho asɛm a, wobɛhyɛ yie. Wate aseɛ? Yɛmmisa sɛ deɛ nti na Awurade maa Israelfoɔ kɔ nkoasom mu. Na ɛyɛ asoɔden. Ɛno nso Nyame nom domee wɔn mu. Adɛn na Nyame amfa bɔne ankyɛ wɔn, wɔn a wɔkɔdii Misraim mfinhyia bebree? Na hwɛ, berɛ a Moses brɛeɛ. Nti sɛ nnipa a Nyame asɛm ba wo nkyɛn, anaa Nyame tu wo fo a wontie no, Awurade tumi de nome ba wo so. Wonim sɛ nnipa no, wɔyɛ Nyame nnipa. Aman krado wɔ aburokyiman mu de abɛto mu sɛ wɔfrɛ no sɛ owusu bɛmpa ne duabɔ no a ɔbɔeɛ no ɛnkɔ baabiara, ɛbɛku n'ankasa n'asoɔ mma no bi anaasɛ n'asoɔ ɔsɔfoɔ no bi. Hwɛ, ɔhene, ma, ma yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha. Nneɛma bi wɔ hɔ na ɛrekɔ so a, nnipa tumi de yano kata, dabi, yɛde yano kata nneɛma bi so ma bɔne si. Me na mafom wo, na waka no me nsɛm. Asɛm no magye atom sɛ maka, o papa, mepaakyɛw. Ɛnkyerɛ mma bɔne bi nsi, na wabɛka sɛ papa asɛm a wokaeɛ no, eh, mepaakyɛw, meda a mentumi nna nti fakyɛ me. Amankrado, ɔnyɛ, ɔnyɛ sɔfo, ɔnyɛ Kristoni, n'adwene na ɔkyerɛ. But amankrado, wɔnhwɛ biribi yie. Amankrado nhyɛ biribi yie paa. Ɔnsunsum nkurɔfoɔ ma nkɔto amanneɛm. Ɔnyɛ n'adwene sɛ sesei no wanya baabi ahyɛ anaa wanya baabi asi.
Wa, wadome no bi a, ɛbɛyɛ adwuma. Sɛ wobɔ wo tiri mu bɔ aka asɛm ato obi so na ɛnyɛ nokorɛ, na ɛnyɛ nokorɛ. Adɛn na dada deɛ wɔn mfa evidence mma sɛ ɛdan wei, ɛmpa wei mu, ɔwura ɔbaa no dress ni, ɔwura ɔbaa no ataadeɛ ni, enti momma yɛnhwɛ. Adɛn na wɔn mfa saa evidence no mma? Mister Pillow. Nti wosusu no sɛ animguase nsɛm. Asɛm no a wɔka no nokorɛ biara nnim. Sɛ papa no yɛ mma asɛm a, ɛnkɔ yɛ Nana Brown ne saa Cindy Cash no. Okay.
Sɛ papa no wɔyɛ ne mma asɛm a, baabi a wɔde faeɛ no ebi kura nyɛ hɔ na nam. Ne bi ade bɛkye na ebi a aba sɛ yɛ kan na yɛ nokorɛ ni a. Master, wonim sɛ obi tumi hyehyɛ adwuma? Hmm? Wonim sɛ na Anna Brown na ɛnɛ wɔgyina hɔ no a wɔn ne ne ko ti owusu bɛmpa no. Obi bɛtumi ama ne billions and billions ama n'atɛn ne n'ano atia owusu bɛmpa. Anaa wohu bi da?
Wɔfa wohu bi da ho? Nnipa nyɛ wate. Mesi nnipa nyɛ dɛn? Mo nnipa nyɛ. Nti mede message bi to page no so sɛ ɛnyi nnipa ni gye nyame di na nnipa ntumi mmoa nnipa agye awurade. Sɛ nnipa bɛtumi aboa nnipa a ɛnnɛ deɛ sɔfo no ayɛ wɔn papa no, kɔ wɔn nkyɛn ne bɛgesi papa no. Sɛ wotumi hu sɛ wɔn yea a ne ɛyɛ. Ɛyɛ kyɛ sɛ yɛdi w'akyi na aduru baabi woammoa yɛn deɛ a. Ne yɛbɛyi wo ama. Mmo. Ah okay.
So wate m'aseɛ?
Sɛ wɔn na wɔpɛ mmoa na. Bɛdi w'akyi Ɛduru baabi sɛ me ho akyere me a, wonim nso woyi w'anim bɛboa me. Woammoa me deɛ a, na ɛsɛ wo deɛ ɛkɔ so koraa no, wonim ho bi. But ebi nso a papa no yi n'anim a, ka deɛ ɛbɛka agu papa no so no, ka ɛnyɛ ebi ni. Kɔsɛ ɛduru mmere bi mu na Rev. Ɔbɔfoɔ kɔkyee, wohu sɛ Agrada kɔ dam, ɔreba no ara na wɔn se Rev. Ɔbɔfoɔ abɛyɛ report ma wɔn san kye Agrada kɔto mu. na ɔmo san beeli no odu baabi ɔmo se ɛɛ ɛyi owusu bɛ mpa na ogye o enti rɛbɛn ɔbɔfo ontie news ana rɛbɛn ɔbɔfo nkɔ youtube ana facebook me wo taataa me wo gu m'anim ase hmm. wo ka asɛm tia me ɛna ma te sɛ yakyew deɛ wo ka no mhm.
mete wase o ba mpɛ sɛ mekyerɛ sɛ hmm. ɛba ngye fm ne ngye tv nia sɛ agrada ɔmo ɔmo ɔmo ebeli na ɔmo bɛ fie mhm. na Asan apolisifo san nso kɔkyere no sɛ Rev. Ɔbɔfo abɛsan abɛyɛ second case ma wɔakye no. Wɔkyere no nso no, wɔsan nso beeli no. But bail no ɛba social media sɛ ɛyɛ Owusu Bɛmpa na ɛkɔ beeli no. Owusu Bɛmpa na ɛkɔ beeli wɔn? Ɛkɔ beeli Agrada.
Oh, so ɔno na ɛkɔ beeli no a. So ɔno deɛ wayɛ ne nyame fam, ne nyame dwuma. Ɛnyɛ bɔne. But ka meba baabi a na woka sɛ eh, wɔn se eh, Owusu Bɛmpa na ɛkɔka kyerɛ Rev. Ɔbɔfo sɛ yɛmmɛkye Agrada. Ɔbɔfoe, wɔne adraa deɛ wɔte adra nwoma so. Enti sɛ me Nyame aboa na me m'atamfo yakye wa, sɛ nso mede me deɛ kɔpii so amiamia wo kɛse. Wate aseɛ? Wo nso bɛmpa ntumi nyɛ saa da. Mo a monyɛ saa o. Mo a monyɛ saa. So wate aseɛ? Mama yɛbutu a yɛtwetwe nkɔmmɔ about the wusiw bɛmpa ne curse a wabɛ curse yɛ a seesei amanfoɔ se ɛbɛyɛ adwuma, ebi nso so nyɛ adwuma, na yɛgu so yɛhwehwɛ nkɔmmɔ wɔ Smart Ghana TV. Na mama wama yɛate ase sɛ wɔn tu wɔn tan ɛbɛba mu, ɛbɛyɛ adwuma. Ɛbɛyɛ adwuma. Ɛbɛyɛ adwuma na ɛbɛyɛ adwuma no, ebi a anka yɛhu the sources a, ebi a mese na ɛyɛ adeɛ na menim, mekɔ m'anim but menim m'akyi na wɔhu m'akyi na wɔkyea me deɛ a, anka wɔn a cases no kɔɛ no, deɛ na anka wɔn fa so a ɛyɛ a Saa haw ne amanneɛ nni a ebetumi afi wɔn nsoa no de. Me me deɛ, mepɛ sɛ mede firi aha. Mede firi agradaa so ba. Sɛ me nua agradaa ɛhwɛ me a, so ɔpɛ me sɛ meyɛ ne nua so ɔmpɛ me so ɔtan me. Me deɛ nyɛ hɔ na mehwɛ. Ba me sɔfo maame a metie deɛ, menim sɛ agradaa wɔyɛ me sista. Wanyɛ me nua ketewa ɔbɛyɛ me nua panyin. Mo ɔntumi nwo me. Ɛna me nso mentumi nwo no. But yɛbɛyɛ sisters. Mo. Sɛ nka me me ne agradaa a, Kɛ berɛ a ahyɛaseɛ no a obi ka kyerɛ no sɛ, na Anna Brown ka kyerɛ no sɛ, ɔwusu bɛmpa nkwadaa no mma comment wɔ ɛɛ wɔne ngege page no ase no, ka wɔ so wɔkɔ papa ɔwusu bɛmpa nkyɛn. Daddy, papa, me nua bɛma, mesrɛ w'anideɛ kasa. Asɛm sei na na Anna Brown aka akyerɛ me. Mesrɛ wo, sɛ nkwadaa no reyɛ saa a, moa mu nyae, na ɔbɔnefoɔ no ammɛwura me ne wo mmienu ntam. Saa berɛ no, wo a berɛ a daa koraa no, woabɛyusu w'adwene yɛ nyansadwene koraa kyɛn wɔ wo suban pa a ɔyɛ sɔfo. So woate m'aseɛ? But ɛnam sɛ wo a berɛ a daa woyɛ ntɔkwapɛfoɔ nti, deɛ na Nana Brown ka kyerɛ wo no, wogye dii. Ɛbɛgyinaa hɔ bɔɔ wo suban pa akutia. Ɛnnɛ na woahu so a, Nana Brown no gu w'anim ase na wobɛka bi. Ka wɔn deɛ no sɛ. Go to that person, kɔ papa no hɔ. Daddy, yɛpa kyɛw, asɛm a yɛtee yɛ no, ɛyɛ sei ne sei ne sei. Na Owusu Bɛmpa nso nkyerɛ n'adwene. Na mo ntie n'anum asɛm. Mo fiti yɛ a mo de no abɛto ɛɛ. Mo de no ato ntentan kɛseɛ fidie yi so. Ɛgu n'anim ase. Sɛ wɔkɔ se Cindy Cash pɛ, wɔakɔdi Nana Brown. Bere koro a mo nipa no nso mo ne no adi agorɔ bɛn. Mo ne no akasa pɛn? Moakɔ ne nkyɛn asere pɛn? According to wo abrada nkyɛ sɛ ɛda bi ɔkɔ a wotumi kɔ papa no nkyɛn two times a day. Adɛn na abrada ɔne obi nya asɛm a ɔmma fam na ɔne nipa no nsɛte issue no wɔ underground na time biara ɔpɛ sɛ ɔne nipa no ba YouTube anaa Facebook anaasɛ Instagram na ɔbɛgu nipa no anim ase. Saa deɛ ne sister no wɔ nhyia. Tanamon bɛn na agrada ntu. Ɛwɔ sɛ ɔba fam. Agrada mmra fam. Sɛ ɔba fam koraa a sɛ ɔsɛ. Sɛ wɔse wɔasesa a wɔnyae saa nkwaseadeɛ no. Sɛ obi ne no nya asɛm a, ɔmfiti prɛko pɛ mfa mma ɛ. Ɔnkɔ nipa no nkyɛn mpɛ panin bi a ɔyɛ nimdeɛfoɔ, ɔyɛ nipa no fɛrefoɔ, ɔnkɔ n'anim ne no nkɔkasa, Papa, adeɛ a wode yɛɛ me deɛ, ɛha me. Mesrɛ wo. Sɛ nka yɛbɛyɛ ne sei na ayɛ yie a, ma yɛnyɛ, na yɛmfa yie nto yie, na asomdwoeɛ mmra, na yɛnnyae ne din bɔ. So woate aseɛ?
Kɛɛse deɛ, ɛnyɛ asɔfoɔ nyinaa na ɛtumi twa kɛɛse mu o.
Ee, asɛm bɛn na woka yi? Gye Nyankopɔn na na ɛbɛtumi asom. na wɔde akyɛ wo. Enti da biara na me preachi a meka asɛm bi sɛ, obi se Yesu abɛwu de mogya no apata yɛ bɔne. Ɛno nti bɔne bi a yɛayɛ bi a wɔde akyɛ yɛn. Tie oo. Yɛbisa sɛ bɔne bi a woyɛ yɛ ansa na wobɛsakyera no, wosra bɔne fakyɛ no, ada sɛ Nyame de akyɛ wo. Ada sɛ Nyame mfa akyɛ wo. How can I know? Sɛ yɛnkɔ Korea mu kakra, yɛnkɔ Muslim mu. Sɛ Korea mu, Muslim foɔ a ɔmo tie me mepa ɔmo kyɛw bebree yɛn hwɛ Korea mu sɛ even though obi yɛ bɔne koraa na ɔsrɛ bɔne fakyɛ a ɛyɛ forty days after ansa na Nyankopɔn de akyɛw wokɔ Korea mu a saa na ɛwɔ hɔ mo na yɛn bisa sɛ yɛn Kristofoɔ no de yɛ mogya mogya na Yesu bɛhyɛ gu yɛn ɛde yɛ nneɛma papa no ɛnɛ Kristo ni bɛkɔ akɔbɔ adwaman wɔsi mogya nti Awurade de akyɛ me. Adeɛ nti a Kristoni bɛba abɛdi ne nua atɛm? Wɔse mogya no nti, ɔde afiri me. Na mebisa sɛ, bɔne dodoɔ no a woyɛ no a wose mogya no kyɛ no, mogya no kyɛ no? Wagye, woahu, Nyame ada biribi adi akyerɛ wo, woahu sɛ ɔde akyɛ wo a wogu so yɛ bɔne no. Ɛwɔ sɛ yɛgyae saa nneɛma no. So wate aseɛ? Yɛgya saa bɔne nketenkete no na yɛgyae adom no nti. Nti adom no nti yɛnwu so nyɛ bɔne anaa? Dabi. Nti sɛ obi bɛte Nyame asɛm na wansakyera na atɛmmuo wɔ hɔ de a, bɔne bi a wayɛ atwam a wasakyera a wogu so a woyɛ no, saa bɔne no Nyame mfa nkyɛ wo. Ɛyɛ w'anidaho nti wɔmfa nkyɛ wo. Mama yɛgu so retwetwe nkɔmmɔ Friends today, tomorrow enemies. Ndɛ yɛ yɛ anyɔnkofoɔ, yɛ adamfofoɔ, bɛ ekyina na afei deɛ abɛyɛ atamfoɔ. Nana Agradaa, ti sɛ Evangelist Patricia Asiedu Akorante, ɛne Ɔbaa a yɛfrɛ no ɛɛm Nana Brown, Nana Brown, na wɔn bɛnya problem sisi a. Mama, yɛredi nkɔmɔ na woka biribi sɛ, woanhwɛ no yie a, Nana Brown bɛtumi ayi Agra da secret bi apue. Mm. Sisi wɔn reko ntɔkwa gidigidi te sɛ deɛ na Agra da ne ɔwerɛfo ɔbɔfoɔ reko ntɔkwa afe deɛ wɔrekeka ne wɔrekeka na mm. secret bi pue ma. Ɔn sɛ ɔhene, mema wo nkasa nkyɛ. Mm. Yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha. Mm. Me meyɛ sɔfo maame bi a Me me pɛ nokorɛ. Me me hu bɔne nkata so. Sɛ wɔba me mission a so koraa na me woyɛ akwadaa wɔ fie a wontumi nyɛ deɛ wopɛ. Wohyɛ mmara bi ase. So wate aseɛ? Wɔhu sɛ process a agradaa ne reverend ɔbɔfoɔ faa mu no ɛno ara na ɛnɛ Nana Brown ne agradaa fa mu no. Wose reverend ɔbɔfoɔ mma no ɔne wɔn yɛ adwuma a wɔntua ka. Sɛ sɛ Nana Brown so de wɔabɛtena social media sɛ wo ne ne yɛ adwuma December no mu no ɛntua ne ka. So ɔho. Yɛse deɛ ɔgyina hɔ no wɔhwɛ yie no anyɛ dɛn? Manhwɛ ase. Mo. Ba ɔkyɛ ne ka mmea mehu yɛ. Ɔkyɛ ne ka. Mm. Na na abira no so wɔn sɛ na watɛne against to agrada. Wɔn nso so na na wohyɛ akyire a na wopin agrada. Agrada ka sɛ no akotie wei secret na adi abira agrada. No akotie wei secret na adi abira agrada. Wɔn no na na di information ni bi bira agrada. Ɛyɛ dɛn ɛna Kingston pepla na ofura brokyire no ɔbɛhyeɛ na na abira nso. Ɛma Kingston pepla no. Ɛkɔ Abrada nkyɛn. Na na Brown na na ɛyɛ underground saa work no. Ɛnɛ wɔn sɛ boa bɔ wɔn mmienu. Bible sɛ duadua bi a ɛmfiri awura do no nyina da. Atɛn ne. Enti so ɔwoso bɛmpa nso na ɔhyɛ sum ase. Ɛna na Abrada adi asɔfoɔ no bi atɛm na na ɛyɛ ne da a ɛnɛ ɔwoso bɛmpa ɔno so abua bɔ no. So wate aseɛ? Abua bɔ no. Ma nokorɛ nyɛ nokorɛ. Nneɛma nkontompo nyɛ nkontompo. Wate maseɛ? Naano me tenaa wo page yi so kaa sɛ deɛ ɔmo se yɛ agradaa no ahomete. Me koraa mɛkɔ akɔ hyɛ no. Na me viewers ne bi bu afu. Me sister baako efre firi Germany. Mm. Wɔse ɛni kwan sɛ mekɔ agradaa nkyɛn. But me fa kwanya wei so asere wɔ mu. Me yɛ sɔfo. Okay. Me. Awurade se menye me ɔbɛfa me so agye deɛ asɛe. Mm. Awurade se ɔbɛfa me so ayɛ deɛ nyɛ ayɛ ne yie. Mm. Enti so obi abirabɔ nya me wɔ ho kwan sɛ mekɔ ne nkyɛn.

Ɛnora anwummerɛ, six o'clock news. Japan, ɔn sɛ nsuo atɔ, ɛyiri nkurɔfoɔ kaa, nkurɔfoɔ aborosan, ɛgyiri gu. Hwɛ, da koro, yɛbɛte na gegem, asase apae, na aborosan a wasi na ɛwura mu. Cars a watɔ na ɛwura mu. Ewiase agyapadeɛ, ɛhe na yɛde kɔ? ɔn sɛ naa na wo page yi so na me me ka me bɛ ma message bi but me me ka asɛm na obi ɛpɛ so ɔkye me kɔ bonsam anim onyam mu a na ɛha me me nya vision sɛ nsuo tɔ na wiase nneɛma nyina ɛsɛe me ka no ma sɔre dɛm a ma sɔre panyin baako na ɛwɔ anim ɔpa afrɛ no bi sa no me ka me ɛbɔ so mpa yɛ last two weeks me fira akra ɛba makɔ yɛ asɔre ba Me bae na nsu atɔ ayira fa Kumase baabi a even kura no me sɔfo maame me tra tɔn yi nkaa mu na twa nsuo. Me kaa me de na me pake kaa no. So wate maseɛ. Nti Nyankopɔn wɔyi adeɛ ahinta adi de kyerɛ nipa a ɔnte nyame ase na nipa no ahu sɛ aa sɛ nyame sɛ na ɔteɛ na wafa so de agye nyame adi. So woate m'aseɛ? Deɛ ɛkɔ ba nyinaa ne deɛ ɛbobɔ fa asɔfoɔ ne akɔmfoɔ ntam yi. Nyame mma nipa bi deɛ yɛ nyansasua. Sɛ sɛ wohyɛ sum ase na ama ani bradeɛ bebrebe, wobɛkɔ kɔmfoɔ no hɔ na wakɔgye ne sika na wode yɛ wo nneɛma, wowia no wapepa w'ano na wabɛsa sɛ sɛ woyɛ sɔfoɔ. Ɛdeɛ ɛdeɛ wiase ahonyadeɛ bebrebe no no, ɛhe na adekɔ? Bible sɛ ma yɛnya ahopɛfoɔ bebree na yɛnkasa ntia yɛn Nyankopɔn. So wate aseɛ? Kristo ni deɛ Nyame de bɛma no ma w'ani nsɔ. Mama sisi ɔmo kun na wohwɛ a agrada ne nana plan ho wohwɛ a the same thing na ebetumi ahapin anaasɛ. Ɛhɔ no na mɛdi agradaa kunu ho yaw kakra ɛne agradaa asɔfo na ɔkɔ bɔ na suo swimming pool mu no papa no mɛdi ne ho yaw kakra
panyin tena fie ma sadua mfɔ.

Me wɔ mpaninfoɔ ahemfo atitiriw asikafoɔ mu wɔ asafo no mu a wɔn mu na control me ɛnyɛ me na me control wɔn mo wote ma seɛ woyɛ asɔfoɔ a wonyɛ obi o ɛyɛ adom na nyame de adom o wohia titiriw nimdeɛfoɔ sɛ wɔn so wɔdandan wo wɔkyerɛkyerɛ wo wɔde wofa nkwantene ne ne so so wate aseɛ nti ɔmpɛ panin bi wɔmfa no nto ne nkyɛn na wɔnyɛ ne counseling ɔn counseling ne yie na na brown bɛyi ne to deɛ asɛm bɛsi o ɛneɛ wɔn asɛm a Wɔn a wɔn mmienu. Okay, ebi agradaa wɔ gyidie sɛ ɔnyɛ hmm. bɔne bi ahyɛ kukuo mu. Hmm. Nti no, eh, wei ka no wei aka no de ahwehwɛ mu wei apa. Wɔn nso bɛmpa no wɔnim sɛ obi bɛba abɛgyina ogu n'anim ase sɛ wakɔdi n'ano abena ho. Ɛnso hmm. sɛ aduru yɛ no wɔnyɛ obi ama no de ataage no. Wɔn nso saa na agradaa no nso bɛduru baabi na anabena de deɛ nyɛ bɛtaage no. So wate aseɛ? So mmienu na ɛkɔ ba. Nana Brown deɛ wontumi nka asɛm bi a ɛbɛyɛ hu akyerɛ no baa wo agrado na asɛ okay. Nana Brown sɛ ɔnyɛ public figure saa. Mm, mm. Wo agrado na wodwen ho sɛ nipa nyinaa mɛhwɛ wo. Mm. So wate aseɛ? Wate aseɛ? Wɔn sɛ sɛ wɔfrɛ no ataa yi. Mm. Wɔn sɛ Nana Brown sɛ sɛ wɔfrɛ agrado ataa yi. Ɛnso fɛs no Nana Brown na ɛgyina agrado akyi sɛ wama ne kaa. Mm. Wama ne kaa. Mm. Wɔyɛ adwuma a yɛkyɛ mu mmienu. Ɔno nso ɔkasaa sɛ bɛtɛɛ asɛ koko ada. Wɔnyɛ. Na ana abena no wɔnyɛ.
Mama, eh, wama ahwɛfoɔ ah, ahu baabi a eh, nneɛma no rekɔ na aduabɔ no deɛ, kɛɛs no deɛ, woyɛ dɛ a wotiatia. Eh, monhwɛ na monkɔpa Papa ne kyɛw na etu ntwa na ana wɔn pa ne kyɛw ɛnyɛ. Wɔn wɔn go to the that pastor kɔ papa ne nkyɛn. Sɛ kɛs ne deɛ ɛɛ nyame na ɛbɛ yi wɔn efi na ɔnyɛ papa. Sɛ papa ne bie na no mhm. nti ɔnsan reject na no. Ah okay nti mo kɔ kɔ pa ne kyɛw ɛbɛ. Wɔn kɔ ana mpanimfoɔ bi nti na mi kasa adi adakun na mbɛ di ne ho yaw. Mm, okay. Sɛdeɛ wɔ yiri ne ne wɔn ho so bɛn pa ne nan na brown te no saa sɛ mo ne nkani kwan sɛ ɛba social media. Ɔmɔ ebi a ede mu no aka angra de nti o. Awo tie sɛ baabu sɛ bɛrima ne tire.
Abusua no ti nyinaa ne wo bɛrima. Dindin bebrebe bi wɔ hɔ a yɛ gyimi ɛnyɛ. So wate aseɛ? Pusu ho ma ɔbaa no hu sɛ wo ne tire, wo ne bɛrima. So wate aseɛ? Come ɔbaa no down. Sɛ sɛ ɔbaa no aba Kristo mu, wabɛdi w'akyi. Nti wo bɛrima no na wodi ɔbaa no anim no, watene ɔbaa no. Ɛnyɛ ɔbaa no ma ne nsa mmɛgyaagyaa ne ho sɛdeɛ fɛs no ɔte wiase no. Gay no kora, wonyɛ social media no so ba. So wɔbɛba a wɔmmɛtena ne page no so? Agradaa no. Agradaa no. Eh, ta- Wɔnka Nyame asɛm. Sɔfo- Sɔfo atɛ no be- bɛkan nanse a, ɛwɔ- Enti sɔfo as- am- bɔ me mu ase ma no. Ɔyɛ good wɔn. Wɔyɛ good. Okay. Ɛne ɛfrɛ no sɛ ɔyɛ Nyame nipa. Ɔbɛka Ɔtu asɛm afotu wɔ pa. social media. Ɔnya social media ne ba. Na ɔbɛba koraa no a ɔmmɛfa Nyame asɛm. Ɔmfa mmra hɔ. Ɔmmɛ kɔnt- ɔmmɛtake wɔ bia biam Ɛwɔ social media. ɛwɔ social media. Ɛno na ɛma ne ho yɛ ahi kɛse no. Ɛno na ɛma nipa tan ne bebrebe no. So wate aseɛ? Nso ɔno nti woka sɛ wokɔka no asɛm pɛ ee na ne bu afuru. So wate aseɛ? Nti ɔno a wosu bɛmpa ne na na brown ne saa boy no a wɔkɔ na two tv no me de mehu ne di mpo bɔda manase no saa boy no soso madi ne ho yɛ papa deɛ wɔyɛ kura di adanse kyɛ sɛ deɛ ɔkɔ sa na two tv kan wɔboa ɛyɛ adwuma hyehyɛ
wabɔ dam
wobɛtɛ dɛ nkurɔfoɔ ma sɛ woyɛ sɔfo na wowie no wɔde no wiase ɛba de ase menyɛ sɔfo wɔnyina hɔ no wɔnye sɛdeɛ ɔbɛgu ghana asɔfoɔ nyina anim ase ama nnɛ christianity anim yɛ agu ase no na sɛ yɛ nyankopɔn te ase a ɛnyɛ adwuma da wɔ yesu din yɛwɔ asɔfo papa wɔ hɔ o ɛne ɛwɔ asɔfo bɔne nanse ne video bi bɛyɛ na ɔtwe wi paa sɛ george osebi na ɔtwe paa ɔtwe aso wɔnoa no asɛm ase nanom wɔ biri deɛ ɔbɛtumi atwe wi no Ano mu nyɛ duru a wontumi ntwe. Alright, aha yɛ Smart Ghana TV nkɔmɔ no ayɛ dɛ paa. Mewɔ gyidie sɛ woahyia ma me cause wohyia a ehwɛ ne deɛ wo deɛ mɛnhwɛ wo deɛ hyia ma me. Wohyia wie a na wabɛhwɛ because wohyia a mɛkɔ akyiri na obi foforɔ a ɛsoma nso abɛyɛ dɛ abɛhwɛ ama me. Ɛndɛ yɛde Prophetess Mama Faustina na yɛde redi nkɔmɔ wɔ Smart Ghana TV. Mama, Agradaa sei ɔso dada mɛnka sɛ ɔyɛ kɛseɛ. Ei, me sɛ Agradaa, ɛɛ Agya Graja. Ɔse ɔse dada na mɛka sɛ nefunu ne nam no nko ara gu nti mɛmfa mɛmɛka sɛ ɔyɛ kɛseɛ.
Me nua bɛma Agyagora agya wotie me a mekyea wo.
Ɔse ɔse dada. Mekyea wo wɔ Yesu din mu. Me mesrɛ wo anidie kasa kakra. Aduane no yɛ ate so wate. Ɔse ɔse dada.
Bible sɛ yɛnkyere yɛ kɔm. yɛnkyere yɛn yam na yɛmfa nni ma wɔn a ɛwɔ hɔ ne amanneɛ mu. Hmm. Wɔ sɛ yadeɛ wei na ade ban yɛ akɔnkyɛ ne mpaebɔ. Hmm. Na dagora gya wode daasan kɛseɛ yɛ sisi otwitwa nam agum ne bɔ wɔde aban asɛ wo nafu so ɛnam ɛkɔm nyɛ nam ketewa. Adagora gya wɔnyae fi sɛ yɛnya yɛ yɛ sunsum mu adwumayɛfoɔ. Ɔso ɔso dada nti mɛmɛka nkyɛn ne sɛ ɛso no adidie na wɔde hyɛ aseɛ firi ne mmɔfra ase na wɔde anyini ɛde abɛyɛ sɔfo no nti mesrɛ no wɔnte so Na abɔɔmu no ɔde bɔ ne sɔfotaadeɛ no mu no me nso mede abɔɔmu bɔ me sɔfotaadeɛ mu ɔn sɛ me yɛfo yɛ flat mm. ɔno nso nafo no nyɛ flat na ɔhyɛ a wɔtumi akanya no ama bɔfoɔ no ba a ɔde no ayɛ adwuma mekyea no ah.
mama yɛbɛsɔre so wɔ anka yɛmfa no ase yɛmfa no awɛk ne ho yɛ deɛ mepɛ sɛ mm. ahwɛfoɔ nyinaa ɛtie ne sɛ but ma menka wei no mfa ntwatwo amanfoɔ frɛ fi uk ne adeɛ sɛ Eh wei no aduro no ɔte den de eh sɛ eh, bɛrima mu bampa mmarima no bi mmarima no bi ɛbɔ yaba so paa ɔsoro nyankopɔn nhyira mo mede bi kɔma obi wɔ us na nipa no se ɔnya nware nti ɔde ma nadamfo nipa no kyerɛ sɛ aduro no yɛ kama paa Enti mmarima no a moayɛ mmerɛ wɔ mpa mu no, mefa kwannya wei so, wobisa yɛ cameraman yi a, ɔbɛka akyerɛ wo. Wɔn a wɔtu kyɛ, barima bi a wohyɛ me sɛ ɔwɔ aborɔkyima mu, sɛ ɔwɔ Ghana ha, baabiara sɛ ɔyɛ ɔman mpanimfoɔ no bi, MP, MPs no bebree mɛ bɛrima adwo. Mm. Bebree bɛrima ayɛ mmerɛ wɔ mpa mu. So wate aseɛ, wobɛtua sika akɔ dɔkta, ɔntumi nyɛ. Ba ɛyɛ abibiduro ketewa bi, abibiduro ahaban a yɛdie, mm. ne nhini ɛna mede yɛ. Enti sɛ wohwɛ me a, woyɛ barima, wontumi ne wo yere mpawa nkɔ tere, nkɔ fɔ a, ɛnyɛ. So wonni wine no? Atwam, ɛyɛ Gold Coast. Bra, fa telefon nɔmba no, mewie a mede bɛto dwa, na me ne wo nni nkɔmmɔ, na memma wo aduro no bi. Ná adeɛ tra, hwɛ, woresa agu w'anom awe kɛkɛ. Wo yere nni hɔ a woanhwɛ a wobɛkɔ akɔto obi mmonnaa, na Awurade mma no mpare wo. Anaa wowɔ ɔbaa a wo ne no teɛ, ansa na woatɔ mmarima aduro no bi, mmarima aduro, Even sɛ wo bɛɛma no koraa yɛ ketekete koraa no a, the moment a wodi aduro no, ɛbɛyɛ kɛseɛ. Ɛyɛ ayɛ kɛseɛ aboro so ɛwɔ sɛ wogyae aduro no ɛyi su. Ɛna ɔba a wɔnwoɔ, mefa kasafidie yi so na mayɛ saa eh, campaign yi, wonhu a fa telephone number no na frɛ me. Sɛ wawodeɛ no yɛyi baako ama no aka baako a, fa aseda ma Nyame, wobɛwo. Baawodeɛ no yɛyi ne mmienu deɛ a, ɛma. Ah, okay.
Mempɛ nkontompo.
Mm. Saa wodeɛ no yɛyi baako no aka baako a wobra mm. nyame bɛfa me so aboa wo anaa wo ne bɛrima no daa na nsuo no asan abaa ɛyɛ wo se yakwan mm. ɛno nso nyame fa yɛ so ɛyɛ no duro ana obi ɔse mesi so bɛrima nse mepɛ da menam Obi nse me pɛ da. N'anim akodi n'akyi.
Yɛanan n'anim, yɛakata n'anim wɔ sunsum mu. Okay. Yɛde ngusoɔ bi agu ne so. Mm. Gye sɛ yɛbɔ mpa yɛ deliver no. Awie ansa na yɛama no akwankyerɛ ama no ayɛ. Mm. Ansa na n'anim onyam no asan aba. Obi se meyɛ adwuma a sika no menhu. Mm. Meyɛ adwuma a menya one million a menhu adeɛ a mede bɛyɛ na sika no ahye. Daabi. Sika ɛwo. Tin a gold wode si hɔ a efifi no, sika bi awo. Nti woyi ten cedis a wosesa a, ɛwɔ sɛ ɛwo bebree. Nti sika a ekura no, sɛ Nyame bammɔ wɔ wo so a, ɛwɔ sɛ wo wo prosperity tumi ba wo life mu. Nti sɛ worehyɛ me na woyɛ adwuma a ɛnyɛ yie, deɛ wobɛyɛ biara yɛ basaa. Mesɛ ɔfa telephone number no na frɛ me, mewie de telephone number no ato dwa. Ɛyɛ Smart Ghana TV Smart Ghana TV Mister Pillow na ɛyɛ yɛn interview no nti sɛ wokɔ saa page no a wobɛhu me pro me programs a mayɛ agu hɔ bebree aduro bi a wopɛ biara obi sɛ me da obi ne me da ɛno koraa deɛ ɛnyɛ issue ma nyame bra onyankopɔn bɛfa yɛ so agye wo obi sɛ me da na mentim akyɛ me ebi wɔ koraa yɛ adidiyam wakɔdi aduane bi ani kwan sɛ wodie obi yɛ bayifoɔ bɛyie no a yɛgyina television so yɛ matwam kɔ ɔboa ɔntwaa mu Bɛyie, ɛte sɛ twenty ne nhini, yɛtu aseɛ, yɛntwa so. Twenty no wotwa so a, nsuo tɔ gu so a ɛbɛsan afifi. Saa na bɛyie teɛ. Bɛyie, yɛbɔ mpaeɛ deliver nipa no ma no akɔnkye no wie a, yɛma no akwankyerɛ ma no yɛ. Na akwankyerɛ no awie akyire no, honhom no akɔ. Firi sɛ honhom no tenaberɛ ne akoma no mu. Ɔbɛba no, ne yɛanya koma no akyiwade ayɛ dɛn? Aka no. Enti bɛ yie. Yɛmfa yɛn nsɛm ntwam wɔ television so. Deɛ ɔbɛka sɛ bia wɔboa. Wo ba abɔ dam. Metwerɛ challenge ama wo. Ɛdam no wabɔ no bosome mmienu, bosome mmiɛnsa. Mema wo just three days.
Wo ba no abɔ dam. Mema wo just three days. Ɔwɔ abronkyerɛ na wabɔ dam. Deɛ hia ne sɛ ɔbɛfrɛ me. Mede aduro no bɛbrɛ wo. Ɛyɛ ahaban kɛkɛ. Wode bɛgu nsuom ama no anom. Within five minutes time, ɔbɛda. Ɔdane n'ani so te n'ano ano, ɔnyɛ krakrakra bia biom. Ɛdam no, ɛde 15 years a, mema wo one year. Sɛ dam no di 15 years a, mema wo one year, ɛbɛkɔ. Sɛ dam no di 30 years, mema wo one and half year, ɛbɛkɔ. Sɛ dam no di six months, mema wo two months, ɛbɛkɔ. Ɛdambɔ, anaa ɛkyerɛ yadeɛ, ɛna aborɔfo kasa mu ka no sɛ, plative. Ɛdam, ɛkyerɛ, ɛkyerɛ, ɛna mo ka no palliative no ɔn. Sɛ obi yare ɛkyerɛ ɛfa mu yadeɛ, ɔntɔ ogya mu a, fa ne bra. Watɔ ogya mu deɛ ɛha wo ho. Sɛ nipa no ntɔ ogya mu a, ɔntɔ ogya mu a, fa ne bra. Onua no yare ɛkyerɛ yadeɛ, ɔtɔ ogya mu bi a yadeɛ no kyɛ no de no ahye gya mu a,
ɛnyɛ yie. Wode aduro tan ne, ɛbaa no ɔte gya no ɔtɔ gya no mu a, ɛnkɔ. Asɛe.
because saa yadeɛ no ɛyɛ tumi ɛyɛ gye tumi na ɛde ma nipa
yɛma wo tumi bɔne bi na ɛno ho mfa ɛna ɛda ne saa ɛkyerɛ no mama deɛ wo ntumi yɛ ne wotumi ka no straight hey ɛwɔ sɛ meka kyerɛ wo deɛ nyame maa me ho ahoɔden no mɛka kyerɛ wo me mɛdɛɛdɛ wo mentɔ meat paa baako mma wo two million da okay Me nua bɛma Rev ɔbɔfoɔ me kyea no me pɛ n'asɛm tu me sɔfo biaa me pɛ sɔfo biaa asɛm o sɛ wo nyɛ kora mɛ pɛ w'asɛm akye wa bɛn me ama mɛ ka bɛ bi ɛnyɛ no na wa sesa ɔn sɛ sɛ Rev ɔbɔfoɔ ɔba YouTube a ɔbɛ ka nyame asɛm ɔyɛ na sɔ no ho campaign Correct! Saa na yɛn nyinaa hwehwɛ. Yɛpɛ sɛ te sɛ no te na animuonyam ba mu. Yɛntena ase mmom mmɛsɛe no, na abɛgyina na abɛyɛ na me yere to, na obi nom nso oboro ne yere to. Wo nso ɔno nso kakra fa n'ani ase, wagyae nkwa asɛm no. Saa nonsense yi must be stop it. Wɔbɛgyae. Enti mekyea Ghana asɔfoɔ nyinaa. Ghana asɔfoɔ mmarima nyinaa, wɔn nyinaa nua baa ne me. Mmaa asɔfoɔ no nso, monsɔre nyina awieeɛ berɛ mu. Mmaa asɔfoɔ no, monsɔre nnyina. Sɛ yɛn mmɛmma no retɔ fam a, mom yɛnsɔre nnyina na yɛnsɔ wɔn mu, yɛnkyerekyere wɔn, yɛmfa Nyame asɛm mma wɔn mma yɛmmrɛ no, na wɔn nso nsɔre na yɛnyɛ together, yɛnka mom. Society no, yɛnyɛ baako na ɛmma Christianity no tumi ne ahoɔden mmra mu, na ɔbɛgyina baabi a wɔancondemn Christianity. Kristo mu ɔdɛ, Nyame mu na nipa wɔ. Yɛsrɛ Awurade sɛ ɔma ne dom ne ne tumi ne n'ahoɔden nhyia ngu Ghana asɔfoɔ so. Ɔmma sɔfo bi anim ngu ase wɔ Yesu din. Nea watɔ animguaseɛ mu no, mede Yesu mogya pagya no firi mu. Nea watɔ baha no, ɔsoro boafoɔ no mpagya no nnyina ne nan so. Awurade ma Honhom Kronkron adom no nyare no. Ghana asɔfoɔ nsa nsɔre nnyina wɔn nan so, wɔn na Awurade afrɛ wɔn awieeɛ berɛ mu, ɛnyɛ akorɔmfoɔ no, ɛnyɛ azanfoɔ no, ne wɔn a wɔyɛ azan nso, wɔn nsakyera mmɛka yɛn ho, wɔn na ɛnnim Awurade nso mmra Nyame fie, na Kristo mu na ne pa wɔ. Mekyea aburokyerefoɔ biara wɔ mohyɛ me, me viewers, Germany foɔ, mmaa no a moyɛ adwuma wɔ airport no, mekyea mo, wate, sister, Nyame nhyira wo, w'afotuo a wode maa me no, mate, masom. Nyame ɔnyɛ mo kɛseɛ. Menim sɛ buroni bi sika bɛte atɔ fam ama mo afa wɔ Yesu din. Ɔsoro nhyira mo. Wɔnyɛ mo kɛseɛ. Abrɔkyefoɔ, bra, wɔn brɛ o. Ka wɔ sɛ Ghana asɔfoɔ nyinaa yɛ kɔ yɛn nkotodwe anim di ma Ghanafoɔ mu abrokyire. Sɛ wo tie bi mu problem a, obi wɔ hɔ ɔda ne dɛm koro ntimi nna.
Enti sɛ adeɛ kye me sɛi a, akorɔmfoɔ nni hɔ, nso ahonhom a ɛtake wɔn no, obi busuani kɔ aberɛkyɛ ɔnim sɛ wayɛ yie, na ɔde no nam nnuro so, na wɔko tia no, ɛnna wɔbɛn, wɔbɛgye yɛn animuonyam, yɛnsɛe no, na bebree te sɛ bebree kɔ ahohiahia mu. Enti mesrɛ Ghana asɔfoɔ, yɛnsɔre ne yɛnni ma yɛn nuanom a wɔwɔ aburokyeɛ no, wɔba Ghana, wɔba abɛyɛ agyapadeɛ wɔ yɛn kurom. Sɛ kuro no bɛyɛ yie a, ɛfa bɛgyina wɔn a wɔatu kwan so. Enti yɛnni ma Ghana. Yɛn nuanom a wɔwɔ akwantuo, yɛn nuanom a wɔbrɛ, akwantuo mufoɔ, mekyia mo nyinaa. Ɔsoro boafoɔ no ɔmmoa mo, ɔnhyɛ mo animuonyam. Obi biara a ɔfiri Ghana akɔpue aborɔkyimaa mu, wiase afanan nyinaa, ɔsoro boafoɔ no nyi n'anim nkyerɛ mo, ɔnyi mo nkatasoɔ mmɔdene no ntontwene, na ɔmma mo animuonyam nkatasoɔ. Mebɔ mpaeɛ ma aborɔkyefoɔ sɛ ɛnsi mo kra yie. Ɔsoro Nyankopɔn ɛmma mo akoma so adeɛ mmra mu. Deɛ ɔyɛ adwuma a wɔnhu so no, ɔsoro Nyankopɔn ma n'adwuma nsi no yie. Deɛ sika tɔ ne nsam a ɛnnyina no, ɔsoro Nyankopɔn ma ne sika nyina. Deɛ n'abrabɔ ayɛ basaa wɔ akwantuom, Awurade ma no asetena pa. Deɛ ne nkrataasɛm ayɛ den, ei, ɔsoro Nyankopɔn mmue nkrataasɛm no mu ma no. Onyankopɔn ma no lɔya panin. Ɔmma no lɔya kokodurufoɔ ɔno Doctor Jesus no ɔno ankasa nkɔ tena dwam na ɔnye Ghanafoɔ mma wɔn akɔgu abrokyire na wɔn nya nkrataa no ɔnye wɔn nkrataa sɛm fa nhyɛ wɔn nsa wɔ Yesu din ɔsoro boafoɔ no nka mo ho wɔ Jesus din Amen. Amen mama ndɛ deɛ wotumi hu sɛ baabi ade no adu neɛ power eh, yɛbɛsɔre so anka wobɛtumi de wo information so yɛde ato dwa meda ase ɛberɛ a yɛde dwumadie no ɛbɛwieɛ no

Thirty four Mepakyɛw ɔpɛ sɛ ɔfrɛ me wɔ WhatsApp a ɛyɛ saa number no ara. Me WhatsApp number no ara ne zero two four four fifty one seventy thirty four. Saa number korɔ no ara nso wode frɛ me Ghana line a ɛbɛba. Wofrɛ me international line ɛbɛba. Wofrɛ me wɔ WhatsApp a ɛbɛba. Mepakyɛw sɛ wofrɛ me wɔ WhatsApp na mampeke a, ebia na mewɔ asɔre dɛm. Anaa ebia megyina yareni bi ho rehwɛ no. Mesɔ a wobɛtumi agya me voice message. mɛba bɛbɔ atie kama kama kama kama mewie a meso mɛ voice wo message na ma forward ama wo ɔsoro ɛnka yɛ nyinaa yɛ ho na ɔnhyira Mr Pillow ɛne ne ba cameraman nyankopɔn ɛnhyira no na mekyia masɔre mpanimfoɔ nyinaa nana sɛe ɔtɔn cars ɛwɔ bɛkwae runabout na ne nsa nso ɔwɔ kagye tia pampa so wɔyɛ asafo ne panyin yɛ maame ɛma kuofoɔ mu wɔn kran ɛɛ nyame yɛ adom a next month yɛbɛyɛ program bi wɔn kran Enti Smart Ghana TV ahwɛfoɔ, wɔn nhyɛ yɛn anim. Yɛbɛkɔ Nkran akɔdi dwumadie bi wɔ hɔ ama Nkranfoɔ nso ahu baabi a asafo no wɔ. Woduru Nsawam, Adodwiri a, baabi a aman no tɔn burodo, ɛhɔ ara na Asɔre no wɔ. Branch no bi wɔ Accra. Branch no kɛseɛ nso wɔ Kumasi, Kronom, Kumasi. Woduru Kumasi Kejetia a, na woafa kaa sɛ wonkɔ Kronom Afrancho. Woduru Kronom Station a, na woasi. Wosi a, wo nso wokɔ Mama Faustina last stop. Sɔfo maame last stop odiifo ɔbaa no ne last stop Onyankopɔn adom nti yɛde wo bɛba ɔsoro nhyira wo na ɔnka ho na ɔnyɛ wakoma so adeɛ ma wo bye bye. Alright yɛbɛsɔ nso wɔ smart Ghana TV na ndɛ mama ka asɛm bi na ɛm sɛ meduru fie a ɛnyɛ sɛ meda ɛfisɛ meda a ɛnyɛ medɛ. sɛ kaa no kaa no nti oh kaa no bɛtumi akɔ bia bi so ɛda saa ɛbɛha me nti me nda da m'ani bɛgye saa nti mekɔbɔ mpa yɛ saa bɛyɛ five days five days na mendae yɛde nyame ase sɛ wotumi dwan yɛ wɔ smart ghana tv mm. facebook no yɛ smart ghana tv youtube no so yɛ smart ghana tv Eh, mun follow yɛ na mun subscribe yɛ yɛ followers ne nea mun fa mbra tv eh, smart ghana tv youtube ne Facebook, Adwumakuo a ɛyɛ ɔmo sɛe aseɛ kusi boat efisɛ ɔmo na ɔmo asɛe aseɛ ɛdɛɛ dɛɛ nyinaa ɛɛ a yɛde ntɛvis yɛde brɛ mo motumi nya bi na mohwɛ na monya nhyira firi mu efisɛ wo wo tie mama na sɛ ɔyɛ wa wa koma so deɛ mɔ wa ɛyɛ nhyira ne biaa nti no kusi boat se ɛyɛ a na wafrɛ ɔmo wopɛ sɛ wo si wo dan ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ a na wafrɛ ɔmo na ɔmo asi wo dan ama wo frɛ ɔmo 0559 635341 0559 635341. Wo nsa abɔweɛ no ne wo nan abɔweɛ, w'anim ayɛ basaa, asɛ w'anim pimples bi asisisisi hɔ, wo nsa abɔweɛ no ayɛ basaa, wo nan abɔweɛ no ayɛ basaa, wo kyerɛkyerɛ so koraa mpo no na da so yɛ tantaantan. Ɛyɛ mother care, father care, papa care ne sister care ne nua. Frɛ Little Beauty Paris, wɔn wɔ Takoradi Kusimintim. Wɔn no adeɛ a wɔyɛ no no, wɔsiesie wo kamakamakama, wo nso wobɛyɛ ɔbaa sima anaasɛ barima sima. Frɛ wɔn 0543. One six four two five five zero five four four three one six four two five five Little Beauty Paris wɔn wɔ Takoradi Kusimintim sɛ wowɔ Takoradi na wopɛ sɛ wɔn ba wɔ hɔ anaasɛ woba wɔn hɔ a frɛ wɔn sɛ wowɔ Aburokyire o wowɔ Accra o henfa baabi bia a wɔwɔ bia na wopɛ sɛ wɔn ba wɔ hɔ a frɛ wɔn wɔbɛba wopɛ sɛ wo nso ba wɔn hɔ a frɛ wɔn na wɔn mfa wo ndi nsahosoɔ wɔn wɔ hɔ ma wo frɛ wɔn na wɔn mfa wo nkasa na wo nso wo ho bɛyɛ fɛ. Na obi hu a, wasew see, anaasɛ obi hu a, wapɛ w'asɛm.